kana watadza handiti ka wauya nechii nhai nemhuka yako handiti wauya nemhuka yako iyi mhuka iyi gogo mutune yairepresentani yairepresenta jesu mm-hmm. ameno kuti masvika iri saka auya nemhuka yako paya paya it is the blood that was required of the what of the lamp izvi zvaitopointa kunew testament church kuti kuna jesu achauya achaita sei nhai achazotifira kuzoita sei nhai kuzotinunura saka nzira yekuponeswa kubva pakutanga haina kuchinja handizivi kuti tasvika here nema false prophets of what of god saka muri kuzviona here kuti satani kuold testament church uku aitovhiringawo mm. I'm reminded kuti there's a prophet of God called uh, Balak. Oh. Momuziva? Uya waya Balak uyu akazo aimbova mwari but akaita sei nhai akapanduka akatora side rauya king ainzi ainzi Balaam. Ameno kuti masvika here? Prophet ainzi Balaam here kana king ainzi Balak? Balak is the king but the prophet ainzi ainzi Balaam. Ameno kuti mama pabata here papo. Saka hanzi ngatidrowe line kuti a prophet is a spokesperson of God. Munhu anotaura zvataurwa nani? NaMwari. Ndo definition ye prophet yatinayo. Let's talk what happened pa New Testament church. Saka apa ndachitanga sendiri kutaura ndega pa Old Testament church. Yeah. Kuti kana tasvika pa New Testament church mm -hmm. mochitaura muchireferensa ne Old Testament church. Baptist mm -hmm. who was the forerunner mm -hmm. yeministry ani nhai mm -hmm. yaJesu. Jesu no rimwe ramazuva mm -hmm. vanotange pavhunzwa kamvunzo pekuti who's the greatest yeah. of all prophets mm. anoti ndiani nhai ndijohn the baptist yeah. nemhaka yei akaforana zvikuru ministry yajesu yekuuya kwajesu kekutanga first advent of christ mm -hmm. saka kuri kuti wada kuita muprofita muzvara nhasi if you want to be called the greatest hakuzi kunamata moto uchidzika uchibva kudenga kana kutaura nezvimwe zvilanguages zvatisingazivi kana kuita mota dzakawanda but to be called the greatest prophet is to preach about his second coming handisati masvika here masikatano hmm. munew testament church mhm. because iyi yaitaura kuti inotanga more of like transition tiri kuiona jesu aita sei nhai auya but which part jesu auya ndo patinoda kuti tizame kupabudisa kuti ndo panotangira new testament church but mubvunzo uya usati wanyatsopindurwa kuti jesu ariko here kuold testament church
ni wakaita semwanakomana wemunhu munhu akataura izvi akanga ari mukuru wamahedheni aitonga pasi rose mhm. was not by default anga ari munhu akadzidza zvakaperera Mhm. saka haigona kungotanga kurasha njere kana kuita udofo musi iwoyo asi akadudzira mashoko evhangeri airewa zvose
atoti muchati ameni Amen. Amen. Mukafamba. Petro moyo. vari kuti hanzi moto anoti the fourth one Yeah. looks like a son of what a son of god Uyu ndo- Eh? Zvikanzi akaziva sei Ah, hey david anoti jesus is the rock of my salvation okay. old testament church yeah. they drank water from the what from the rock mm. ah. jesus says i am the water of what of life mary magadalini ukamwa kwandiri you never be thirsty again old testament church if you drink this water of life anova inini kristu jesu hamuzofi mane nyota futi Daniel chapter 8 verse 14 mm-hmm. inotiwo unto 2300 days mm. then the sanctuary shall be what shall be cleansed mm. but uh, handisi uh, kuda kusvika ku 2300 days handidi mm. hangu mm. but chiregai tichitaura tichiita kunge tinodai pane panotaura kuti after how many weeks then the messiah shall be cut off ameno kuti mapasvika here mm. apa ndandangoti ndidene but regai ndisiyane nazvo tiite sei nhai tifambe but paunyama mhm. tiine here in the old testament church where we saw christ in human form mm -mm. mchinjiko that was around um, three o'clock ndizvo mm-hmm. eh, zvikanzi zuva rakatadza kuita sei nhai kusunura then that veil yepatempo paisvika mupristi osprinkle the blood rakaita sei nhai rakadambuka gwayana rera rara kuda kutodii nhai rara kuda kuirika sudzunuka ndobva radii nhai ndobva ratiza to show that that ceremonial system nemamoral laws aitika kuold testament church they have come to its fulfillment nemhaka yekuti jesu aita sei nhai auya andisi kuti gogo mutune masvika here ndiye akauya nemutemo iyi
not kuti they were finished but yakaita sei nhai yakazadziswa language apo maiwa kuti Jesu uya uya chipointi wane bwaya na waita sei naye wasvika two Colossians Colossians chapter what two handiti hanzi tiri pana Colossians chapter two ndo pane chitaura kanyaya ikaka kanoita sekanoconfuse but kasingaite sei naye kasingaconfuse zvefuti saka handizivi kuti tasvika here pa this church saka papai anoti zviri nani kuti inini ndiende ndinokukumbirira yani nhai the comforter now this comforter which is the holy spirit achange ari chii nhai ari kwese saka pana x chapter 1 na x chapter 2 papai patoverenga ndo pari kuzonzi pazuva repentecost vakati vava in one akodi mweya mutsvene ukaita sei nhai ukaburuka vakatanga kutaura nedzimwe ndimi hanzi pane vane makomendi here sofa bos kwatakutoenda kwatoshata nechechi manje saka tikagara tatorasika apa togona kutorasika zvachose saka chechi haina kuchinja e, church of the old testament keeps the commandment this church of the new testament iringokipa chinhai macommandments moral law mitemo yamozisi yazadzikiswa kunyuchi new testament church handiti jesu wayo akazadzikisa tiri kufamba zvakanaka handiti Let's move. Let's move now. Shoko rakufamba rakuita sei nhai? Rakuenda nemaapostles. Saka um, what transpired next? What next after the gospel? Rohwa muguta iri. Tizai muende mupi mune rimwe muchiparidza shoko. Ikoko kukasvika tikakala makapinda mune rimwe muchidaro. Shoko rikatanga kuita sei nhai? Shoko rikatanga kufamba. That was from uh, AD 34. Ndizvo. AD 34 pakafa Stephen. Mutsa wemaJuda uchivhagwa. Vhangeri richitanga kuita sei nhai? Kufamba. Saka from AD 34 to AD 300. Shoko raita sei nhai? Right. raifamba nepesi yakaoma ukaenda pana revelation chapter 2 kana 1 church of ephesus inonzi yaishanda kwazvo handiti inorepresentwa nechii nhai newhite horse pamahorses kuti the church was still pure kwakusati kwapinda dzidziso dzechii nhai dzenhema but panew testament church ndichitosvika pamuri gogo mutune panew testament church paul anonyora kuti the mystery of iniquity chakavanzika chechitema chakatanga kushanda mumazuva ani nhai apaul which means false doctrines dzadza kupinda muchechi g34 when stephen achikatiwa nemabwe Mutsa wemaJuda wakaita sei nhai? Ndopa wakavharwa. Saka mutsa wemaJuda nanhasi wakavharwa here? What does it mean kuti probation yavo yanga yavharwa? Rega timbopa uyu. Nyika dzese handiti. Dai anga akagona basa. Tese tingadei tiri chii nhai? Tiri maIsraelites. but nedzimwe nzira old testament church haina kunyatsogona basa handiti majudha jesus was a anga ari mujudha saka vakamuramba iye ani nhai iye jesu saka kuramba kwavakamuita vhangeri rakabva razotanga kusvikira munhu wese ndo kubuda kwekuvharwa kwemutsa kwemajudha noti kuti hachaponeseki but the gospel which they had yapinda even to the gentiles handiziti masvika Chirikadzi dziya dziya dzichiita sei nhai? Dzichibatirigwa chichi dzisiri kuwana zvinhu zvadzo. Ngaiwa, isusu kuti tichiparidza tomboita kuatenda nyaya idzi ka idzi. Ngatichitsvagai varume vakaita sei nhai? Ah, vanhu vachona hamusi kufamba neni. Masvika here panyaya iya kana maikangamwa? Mandovimba kuti taita sei nhai? Tasvika but ndiyo iyo yanyaya. Church organization totanga kuiona kuchinzi kusarudza madikoni. We start to see vanhu vanonzi chii nhai? Madikoni in the church. Zvikanzi ngavave varume vakaita sei nhai? Vakapfeka zvakanaka. Vane mukadzi one handiti uye vazere nechii nhai? Nemweya zvichireva kuti hazvigoni kuti uite mudhikoni une vakadzi two kana usina then you can be a discord ndachingozama kuemphasiza kuti paidiwa vanhu vari chii nhai those who were pew ndo vaiselectwa panew testament church kune ndudzi dzese zvikanzi vhangeri rakaparidzwa rikaparidzwa rikaparidzwa up to ad 300 shoko richirohwa persecution yanga yakuita kunge yakutanga ipapo bcause madisciples ese aya akafa enatural death ndijohn the revelator oga vamwe vese the what they were, they were persecuted vakafa as matayas john the revelator waya wepapatmos ndiye akafa rufu kwaro but mukazvirangarira angangoiswa mudhiramu rechii nhai chechi chingoita sei nhai chechi ichingofamba saka chechi ichifamba ichifamba ichifamba chechi yanga isingabatani nestate ah, ndoda kuti tisvike apo the chechi yanga isingafambirani nechii nhai nestate because mwari haatozvidi kuti isusu and the state to combine amene kuti masvika here saka ad 321 pane murume anonzi constantine uyu constantine akati ari pahondo ndobva ati i saw the cross ndobva ati ndaona chinhai muchinjiko uyu muchinda uyu wainamata zvimwe zvichiinai zvimwe zvimwari saka ndobva ati ii ini ndatendeuka ndava chiinai ndava mukristu apinda muchechi ndobva apiwa position apiwa position chechi ikatanga kumixa dzidziso dzechokwadi nedzenhema ameno muri kuiona here new testament church maphases ayo aya ashata because yamixa zvinhu zvisingamixiwi mixing truth with what with error allright um, ndichaita um, sendichatsaura panapa zvikanzi kanzi panapa zvimwe zvezvimwe zvinhu zvacho zvaiva kuchinjwa kweday of worship handizi kuti mati masvika here zvikanzi wakati agaragara mukomana akaona kuti ha zviri nani tichinje day of worship from the true sabbath which is saturday richitransida richienda kupi nhai kusunday ameno muri kuona here what's happening in the church from AD 300 tichienda kudai chechi yakupindwa nevakaipa zvinotibva zvatipa izvi tozowana paya paya panyaya yajesu yekuti mukushi wakakusha mbeu yake yakaita sei nhai yakanaka handiti then overnight the enemy came akaisa chii nhai mashawi moirangarira nyaya iyi jesu parebho yaya iri kureva church kuti church at first it was pure but the enemy came ndobva aisa chii nhai mashawi so this guy anoti aonesa kuti papinda mawids mumunda obva ati to tobisa here jesu obva ati regai zvite sei nhai zvikurirane ndakutya kutaura zvimwe izvi but regai ndite sendinoita sei nhai sendinozvitaura but at this church of this church kubva ad 321 muri kuzviona here kuti mwe chechi day of worship rachona raraita kunge serani nani serachinja nekuda kwaconstantine handizviti masvika here muchechi ndopanotanga kuona zvidhori vana mary mary mai vajesu mifananidzo idol worship but tikadzoka kuna exodus 20 kunonzi musaita sei nhai musazviitira mufananidzo that's why we see false teaching ichitanga kupenetrata chi into the church ah, zvikanzi uh, despite zvazvakadaro pachichinjwa day kudai this church pane vanhu vakaramba vakamira chinai pachokwadi handizivi kuti masvika here during that transition iri kuitika a church through maphases but pane vanhu vakaramba vari chinai who were true kuchurch takuda kupinda pane imwe church iyi church iyi inohi the church of the dark ages muchechi mune chinhu chinonzi chiinai bishop chechi yakuita kunge yava nehiraki but isusu tatoziva at the foot of the cross the ground is what is level but panapa papa kuita kunge pava ne anenge ari mukuru zvichidzika zvichidzika zvikatazosvika kwatiriwo just vatini Andizive topabatisisa here apa. Now we talk about the church of the dark ages. Pananga pawo here anofungira kuti pachechi yedark ages ichechi yapa stage ipi chechi yanga yapa stage ipi yakunzi church of the dark ages anga akazvitakura ameno kuti masvika here mukadzi uyo akazvitakura aita kunge ane zuva pamusoro wani nhai pamusoro wake kuzasi kwetsoka dzake kwakanga kune chii nhai kune mwedzi ameno eh, ndofunga iyi moiziva masavadha iyi ndofunga imwe yachona ndi jeremiya 611 inotaura kuti mukadzi anomirira chii nhai anomirira chechi mozvirangarira mukadzi kana takutarisa kuprofesa anomirira chii nhai anomirira chechi but literal translation of revelation chapter 12 mukadzi uyu ndimeri aka ana jesu chii nhai maari but isu yatinoda kuti titaure bosta pa church of the dark ages saka iprofesi ine type neantitype antitype yachona ndiyo iyi yekutoti mary uyu is the what is the church mary mukadzi uyu ari kurepresenta chii nhai ari kurepresenta church handiti saka mukadzi uyu achinzi anga ane zuva kutsoka dzake kune mwedzi zuva riri kuripi what does the sun represent

glory of christ nedzidziso dzechiinhai the old testament church what it simply means ndezvekuti ine old testament nechiinhai nenew testament ini shoti tiri kuti chechi yakabata bhaibheri saka zvikanzi ukaverenga revelation chapter 12 uchidzika nayo inotaura kuti shato yakaita problem nechiinhai nechechi iyi ndobva yavhura muromo wayo kuti ibudise mvura kuti idi nhai nyingiraye chechi bhanzi chechi iyi mukadzi uyu akapihwa mapapiro akaisiwa kudesert for a time times and half a time handizi kuti masvika here pachurch of the dark ages mm. saka chechi iyi bhaibheri rasingachabvumirwi kuita sei nhai kuverengwa pathis church because chechi yanga yapindwa nedziso dzenhema so during this time kuverenga kwebhaibheri kwakanga kusingachaite sei naye kusingachabvumidzwi saka pari kunzi mukadzi akazopiwa mapapiro akanoiswa in the wilderness for a time times and a half a time ndo 1260 day prophes iya iya 1260 years when bhaibheri rasingabvumidzwi kuverengwa makristu achiurawa 360 times 2 hanti and half a time which is half a gore ukazviedza edza zvinhu izvi zvokubudisira 1260 days or 1260 years saka church iyi of the church of the dark ages inotanga exactly muna 457 bc ichipera muna 1798 when the church was in great darkness Hmm. Ndasara ne 9 minutes. Ndendaita sei nhai? Ndendagona because Bible raita serinofundukwawo mazuva acho. So during those days, uh, there are people who still kept the commandments of God during that period of terrible darkness. He answered to Kurumidza Kuyana about church Yakatorwa Ikazwa Chinai, by a safe zone. ndopatosangana nevanhu vainzi chii my waldenses these people they still kept the truth of god vakaramba vakabata chokwadi chamwari despite persecution yaitika vachingoramba vachiinda mberi negreat commission of preaching the messiah who will come saka vanhu ava during this great darkness shoko ramwari raingoramba richasenhai richifamba saka what was transpiring hezvi ndaindimire napo what was transpiring pachurch iyi there is church iyi yai mawaldensis aya akararama panguva yechurch iyi vaigara mumakomo kana kuti mumacaves ndomavaita sei ndomavaihwanda eh, during this time people were, since bible rasingachabvumidzwi they were memorizing izvinoziverenga kuna gate controversy i think uh, chapter four inotaura about these people the audiences vaimemoriza chii nhai shoko ramwari muchii nhai musoro zvikanzi hanzi vana gogo vakaita sevemai mutune e, patime yacho vaiziva mapisarema ese kubva chapter one kusvika one ani

bani zvaro hatisi kuita sei naye hatisi kuziva saka this church was serious about spreading the word the message handizi here pane ane edition or question about the church during this time dzine mavhesi nechingwa mabhekegwa achaitiwa chaibhekewa ineway yekuti vaispreada the message but makeke andikuona tikubheka mazuva ano regai ndisiyane nazvo but ari ana manchester city nana manchester chii nhai united even zvinhu zvatobika they do not preach the word but these people patheir food yaiparidza chii nhai shoko waitoona kavhesi racho kuti behold what manner of love zvakatakachirwa chii nhai namwari they were serious during this time hapana vamwe vanhu vakauraya vanhu vakawanda like the roman catholic church in history they acknowledge it kuti isusu hai ropa zhinji ratakateura chii nhai tisu saka ndopatozoona 1798 ainzi pop pias the what the fourth if i'm not mistaken akakeptiwa nageneral wekufrance ai general bethia papas ikapera revelation chapter 13 ndokunonzi the beast received a deadly what have agency yemission saka people are not what we are not serious hatisina spirit ya yemission yataimbova nayo kare moses anoti akuvapa ma deuteronomy chapter 6 ndofunga yaanoti eh, nemacommandments aya mugadzire nziyo mudii pamunovata pamadoor post enyu isai mavhesi so macommandment so that you wont forget the law saka ndozvatofanira kuita kuti david anoti bhuku iyi ndakaidya ndikaiviga mumwoyo mangu kuitira ndisaita sei nhai ndisakutadzirai handiti saka isusu hatisi kuviga bhuku la so thats why we sin and tototadza tingatozoona tiri kuita sei tototadza church yanda kutopinda iyi yava the church of reformation iyi ndoida patatovana pandopada e, pop system yakazodzoka after 1798 but yakadzoka isisina simba rayanga inayo paya paya rekupesecuta yadzoka kudaro ndopatotanga kuona vanhu vachiramba dzidziso dzenhema dzanga dzapinda chinhai into the church This is Ezekiel chapter 34 verse 7. Uh, Isaiah chapter 58 verse 1. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. You shall warn them for me. Saka Mwari ari kuti atita isu chinhai varindi paimba raIsraeri kuti titure chi titure chitema. Saka pachurch iye reformation eh ukaverenga great controversy inonzi Mwari akareza murume uyu ainzi Martin Luther. Martin Luther on his way achida kuita chii nhai achida kuita priest kuroman catholic anodiscover this book which is the bible achitanga kuriverenga hanzi akabva atanga kuona kuti pane zvinhu zviri kuitwa nechechi zvisiri kuitwa nechii nhai zviri kuitwa nechechi zvisiri kubvumidzwa nebhaibheri ndobva aenda akanorovera zvunhu 95 zvainzi 95 pieces yezunhu zvaicontradicta nechii nhai neshoko ramwari calvin all these guys vangava vari vereformation that was the church of what of reformation vairamba dzidziso dzenhema so that the church imire pachi patruth martin luther chaakadiscover ndeichi eh, akaverenga vhesi reya rekuti the just shall live by what by faith that was his message Eh, pana enzani John Baptist ndiye ka akadiscover the message of true baptism mubhaibheri handiti pane ainzi Calvin Anna pane Baptist. ainzi Wesley saka Martin Luther regai tichitaura ichi pareformation haana kufoma chechi but vanhu vaitevera dzidziso dzake akati afa ndobva vasara vakaziti chii nhai maluthereni saka martin luther was a protestant aiprotesta kudziso dzenhema but if you check zvondirwadza kutaura but regai ndizitaure seizvi zvinhu zvaiprotesta martin luther if you check the lutheran church today is no longer protesting ndizoti mafika what eh, ainzi john baptist uyo saka akawana true baptism ndo truth yaakadiscover iyoyo saka these people vaidiscover truth vari kunzvimbo dzakaita sei nhai dzakasiyana siyana umwe ari kugermany umwe ari kuengland zvichidaro zvichidaro zvichidaro and truth was being discovered up until 18 Now forgetting the air. But pane murume anonzi William Miller anoti ah, averenga ah, this book ranoti awana riri so precious akaverenga vhesi iri kuna daniel chapter 8 verse 14 unto 2300 days then the sanctuary shall be what shall be cleansed mukandirega nepandava ndakuzoparidza but handisi kuda saka mofanira kutopota muchikomenta nekuti ndatova pachechi of reformation takuda kutopinda muchechi ino iyi right what this guy akati averenga ye akaona pakanzi the sanctuary shall be cleansed akafunga kuti sanctuary ndeino akanganwa kuti exodus chapter 25 verse there 8 mwari paati let them Build me a sanctuary as a pattern yeyo iri kupi nhai iri kudenga iye ndobva aresva vhesi manje hati maona ndobva ati sanctuary ndepano pasi ndobva afamba nevhangeri zvakaoma nama 1843 rekuti jesu anodzoka musi wa 22 october 1844 vhangeri rikafamba mhamha semafungiro amunoriita bcoz kusatamba nekudzwa kuti jesu ari kuuya musi wa 22 october vese vanga vane mota ava vakaita sei nhai vakatengesa vanga vane mastendi vakaita sei nhai vakatengesa vanga vane hembe dzakawanda vakagova nevanotambura vanga vane mafoni anodhura vakadzoka kutrue standard which christ wanted aona kuti mati masvika but this was what happening vanga vane mafarms vanga vane maplots vachitengesa for the gospel akaparidza zvakaoma kuti jesu ari kudzoka musi wa 22 october e, umwe musikana uyu wandofarira uyu ano helen harmony akati ari kuchechi yemethodist william miller uyo akaparidza akati shoko randibata kwazvo kwazvo iri ini nemhuri nefamily yavo ndobva vatendeuka ndobva vatanga kufolowa yainzi miller right movement yekudzoka kwajesu musi wa 22 october Ah, rarohwa shoko rarohwa shoko pane murume wanda kukanwa zita rake but anonzi naye aibatsira mira kuparidza zvekuti muparidziro waakaita akafa one week 22 october isati yaita sei nhai isati yasvika zvekuti jesu paachauya ndofungira kuti murume uyo anenge achifunga kuti 22 october madhetsi ndizvozvo ndinhasi nekuti akafa one week before but what happened is gogo mutune 22 october yakati yaita sei nhai yasvika mind you during this time truth yanga isiri kudiscoverwa vaifunga kuti day rotanga na 12 o'clock amusati masvika because constantine anga atochinja zvinhu isaziva kuti kunew testament church day starts at sunset ndosaka pano pachechi tichipedzisira nekavespers kedu kaya kaya tinobuda zuva rakuita sei nhai zuva rakunyura hatibudire vespers hatiitika zuva rakadai inotigaidha ne nepanenge pane zuva saka vespas hatikwanisi kuti kwairi kona 5 hazvibvumi toita at sunset amene muri kuvabata here but ava vakauya nedziso dzenhema ndo vakatanga kuti zuva rotanga na 12 o'clock midnight saka 22 october maisvanda yakati yasvika vanhu hanzi vanga vakaungana pafam ah, i think vanga vari 50 000 or more than vakamirira kudzoka kwajesu kwechipiri e, dzaimbwa dzaimbwa unouya unoita sei nhai unouya saka hanzi vanhu vaingoti vakati gare gare vomboremaindana kuti shamari hauna here ndiregerere handizivi pandakakutadzira but chingondiregerera tiwane kuinda kupi nhai tiwane kuinda kumusha zuva rese haa vanhu vakati haa kana mhani hasirizvo Obvious, hausati wasvika. Handi vari kuti jeri rotanga na 12. Saka vakatanga kuimba na 12 kusi- moya makuseni. Jesu haana kusvika vakati ah patience mirira during the day vachisimbisana nemavhesi vachiimba kwazvo. Jesu haana kuuya zuva rikavira. Jesu haana kuuya 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock. Tapelo akatanga kuti ha ramba wakatsungirira usare kunamata ndafunga ndo pamwe yakamboimbwa 12 o'clock ikachaya ukasecha paintaneti kuti 20 october 1844 inongokunyorera kuti the great Revelation chapter 10 vhesi ndera 7 tichidzika zvikanzi ndakaidya bhuku iyi ikatapira mumuromo mangu sechii nhai seuchi asi mumudumbu mangu ikaita sei nhai ikavava saka kutapira kwayakaita mumuromo seuchi ndoipo paye paitaura kuti jesu unoita sei nhai unouya 22 october yakazovava after disappointment Vanhu vakati chiKristu ichi. mabusinessmen vemaiphone vanga vatengesa vemota vanga vadziendesa nema2 dollars handizivi kuti chii chakaitika but people were angry ipapo ndopakaparidziwa revelation chapter 14 verse 6 First angels message inoti iyo zvino nguva yekutonga yaMwari yaita sei? Yakwedera. Yasvika katapelo. Ndoshuwa yanga yatosvika. Mila uyu nyaya yakaparidza yanga iri yechokwadi but akareswa chii nhai? Akareswa event. Event yechokwadi yanga iri yekuti Jesu ari kubva munzvimbo tsvene achipinda munzvimbo chii nhai? Tsvene tsvene. Ndopaakarasika. But pamadethi nezvimwe zvivhibhiosisi izvi zvaakaita zvazviri bhoo but paakarashika shamari matheis panhwani panondinetsa pakufunga kuti sanctuary earth yet christ was moving from the what holy place to the most holy place saka pane murume anonzi anonzi force uyu ainzi hezel force hey, eh, these guys vakati after the disappointment vakaenda vakanonamata kubhani pafamu vasingachahwisisika kuti ko mwari uyu mukuru watonamata chii muriko here mwari zvikanzi after prayer vakati vakufamba vakudzokera kune vamwe vavo umwe wacho ndobva abatwa pashoulder apa ndobva ati achitendeuka achitarisa mudenga ndobva aona jesu achibva munzvimbo tsvene achipinda munzvimbo tsvene tsvene ndobva atya kuudza vamwe ah, amene kuti masvika here shamwari yachowo iyi ndobva yati yakavata mausiku ndobva yaroteswa hope jesu achimubva munzvimbo tsvene achipinda munzvimbo tsvene tsvene ndobva yanzi enda unoudza vamwe the event ukaverenga great controversy kunonzi jesu aifanira kunge akaita something but haana kuita something nemhaka yekuti vanhu vakatendeuka nhema vanhu vakatendeuka nemhaka yekuti vanoda kuenda kudenga not ah. because of the love of god ah, amena kuti masvika here ndo zvakaita kuti jesu asaita something but paigona kuitika something kwete kuuya kwake what they believed kuti hatakuda kungotendeuka kuti tiende kudenga not because of deep searching of heart saka uyu mfesi uyu wechisiku ndakamwa zita rake but vanotsvaka vanogona kunditsvakira iye eh, uyu uyu akazorota hope uyu akazobva adzwa namwari kuti no ine dream since iwe usina kutora message ukaisa kuvana vangu the message is now going to the weakest of the weak vessel Ameno ndataura chirungu chiricho ichi. Vanotaura izvezvi vanoti vanhukadzi they are of the what? Of the weaker sex. Kuratidza kuti vanhukadzi havana kusimba. Qinqinqi sevanhu chii nhai? Sevanhurume. Asiri zvere. Saka pane musikana uyu uyu anonzi Ellen Harmony. Vision yakaratidzwa yaiva yedhi Advent people vachifamba on a narrow path vachiita kunge vari kuenda kudenga kumasure kwakune laiti rarakavatochera kumberi kuna Jesu saka anoti achiratidzwa vision anonzi vana vachifamba vakaramba vakatarisa kuna Jesu kumusha vanoita sei naye vanosvika but if they removed their eyes on Christ unowa amene kuti masvika here pachurch of reformation but ndo pachurch yatatova saka this church ndafunga kuti muchati amene oda kuti titopedzisa tatova pathis church saka musikana uyu anobva atanga ku ratidzwa mavision and convincing people back saka akati akutaura vision yake kuti ndaona jesu achibva munzvimbo tsvene apinda munzvimbo tsvene tsvene boys irari yatu ndobva rati ah shamari famba uchitoudza vanhu ndozvinhu zvatakaita sei nhai zvatakaona tikatya kutaura saka thats what actually transpired eh, i think william miller akazofa muna 1849 then ndopatotanga kuona

Pasina mutemo waMwari unochengetwa zvakazara, hapana mweya wechiprofita. Saka apa mweya wechiprofita uri kuuya nemhaka yei? Pava nechii nhai? Nekuchengetwa kwemutemo waMwari wakakwana. Mwari anoisa a benefit of a what? Of a prophet. Ndanichakulinkirai nenyaya iyi kuOld Testament kuti panozomutswa vana miriemu nana aroni as, as prophets was after maisraelites papaya amboita seaterera ndopatozowana kavayambuka red sea pakuimbwa rwiyo rwamozisi nechinhai negwayana ndizvoka that song that will sing saka what actually transpired this musikana uyu anotanga kuona mavision vanhu vachidhauta vachidhauta but the visions were from what were from god e, at one point of time pane murume anonzi joseph bates aidhauta ellen harmony e, akati ari mu vachinamata ndobva abata bhaibheri so ndobva arisa apa ndobva atanga kutaura mavhesi asiri kuita sei nhai asiri kumaona pachapta yaatori ndobva akwira pacheya ndobva aita sei nhai ndobva aona kuti ai zvinhu zviri kuita sei nhai zviri kutofambirana and thats when he started believing so this movement iyi vakati vasara vari vega vava vachiri kuenda kuchechi nesunday pabatisei papa they were keeping sunday not sabbath vachikipa sunday not sabbath they came a woman ainzi russia ox uyu russia ox ndobva waya pachikwata ichi ndobva ati koim hamusi kuziva here kuti true biblical sabbath isaturday which is the seventh day ndobva paitiswana nharo dzakaoma uyu anoi ellen hamoni akazochata nani najames white ndiwo atinoti ellen g white today in adventist ndobva aratidzwa yevhizhini kuti the sabbath yezvokwadi vhizhini yaakaona ndeye maten commandments ari kudenga commandment number four ndoyaakaona ichipenya kudarika chinhai mamwe macommandments ese ichokwadi munhu akabata sabbath truth commandment number four akarichengeta hazvimunetsi kuti achengete mamwe macommandments ese the fourth commandments roita kunge ririyo tori a central point

Bika ukaverenga Ministry of Healing kupolisha boots on what on sabhast kutokanganisa ka ikoko asiri so nemhaka yegift of prophecy yakauya amena kuti masvika i saka dzichechi ndo patotanga kuiona then chechi iyi yaifanira kuva nezita because this, this group takanga wangotaura kuti kunew testament church maapostols vainzi vanhu venzira yainzi dii the way vaingonzi the way but ava manje vanga vakuda zita tachataura mavhesi mazhinji zhinji anotaura nemhaka yei we are supposed to have a what a name but pakaitwa meeting yezita regai timboti board pakaitwa board rezita eh, ellen ellen white anga asipo then pane masuggestion suggestion akaitwa vamwe vakati toda kuti inzi church of christ vamwe vakati toda kuti vakapa mazita ese ese amofungira then there's this boy who was a farmer akati let's call this church 70 day adventist ndobva vamurambira ellen white by that time anga ane mwana mudoko mucheche ndada kuda kupa ibhuku remunoverenga pari check early writings anga ane mwana mudoko kucheche o oh, bhuku chedu chechechi chedu chechechi heritage chogona kutsanangura beta anga ane mwana mucheche ndobva angoti iye zvandakaradzwa kuvision ndezvekuti torai zita rakataugwa nemfanha uyu fama anga ne 17 years then thats how this church was named seventh day adventist orit if you check this name tikada kuzvitora chaiko chaiko roti ange harimake sense bcause roti zuva rechinomwe kudzoka kwajesu kwechipiri saka anoti achiratidzwa namukuru anoti iye munhu anonzwa nezezita iri rechurch ino iyi anoda kuhwa zvizhinji zvinzi pamusoro pazvo anova nemore of willingness to know more more and more and more saka takabva tawana zvese the mystery of the gospel ndopayakazadzikiswa ipapo zvakavanzika zvechinhai zveshoko izvi ndopatozviwana why ndopanopinda health message yakapinda 1863 James White akagwara ndobva vamunamatira vakamunamatira vakamunamatira akaramba kupora Mwari ndobva aratidza akati kuti ndikuporese ngachinje chii nhai ngachinje diet saka some diseases that we suffer from vagwere vaya vatinonamatira zvogona kunetsa kuti vapore nemhaka yekuti havasi kuda kuadopta health reform It's very clear. Chinokaudza munhu wekunyika anokwanisa kuzvinzwisisa. Zvonetsa kuti Mwari akuwekere on your behalf when you do not work on what on his on his behalf of kuti uchitsa human effort plus divine effort. Ndikati peka mufananidzo ke effort. Ah, waita lung cancer, uri kunzi stop smoking. You want us to pray for you kuti lung cancer ite sei nhai ipere. Mwari ari kuti chero mukanamata sei mukakwira gomo mukazicheka neropa lung cancer isi kuzobva because munhu uyu as soon as I'm going to heal this person ari kudzokera kufodya yake. Commandments of God and they have got the what? The testimony of Jesus. Revelation 18 for the testimony of Jesus is the spirit of what? Of prophecy. This spirit of prophecy are the writings of Ellen White. Saka chechi iri kuponesa vanhu vakatsika life nemakumbo two vanochengeta mitemo yaMwari uye vane spirit of prophecy. Tichipesa takadai pachechi yedu. Chechi iyi ndiyo yai Old Testament up to nhasi. But chechi iyi manje is now supposed to finish the what? The work. The work. pakaparidzwa ityai mwari nemhaka yekuti nguva yake yekutonga yaita sei nhai yaswedera christ ari munzvimbo tsvene tsvene whats happening there is investigative chii nhai judgment kuona kuti unokodzera here jesu akatimirira then yechitwo second angels message yakatoita sei nhai yakatoparidzwa yechitatu uyo anogamuchira munembo wechikara handitika there is no what there is no salvation saka isusu duty redu rethis church of the last movement is to preach the third angels message isi hamudi hamutonhori munoita sei munodziya zvino munozoona kunge mune pfuma but chii nhai hamuna munoti makapfeka but hamuna kuita sei nhai kupfeka saka chechi ndiyo laudokia tatichatiresa futi history church through ages tichishandisa history machurch church of ephesus sadis pegamos kusvika tasvika paiyi inoyi laudoshia iyi iyi laudoshia iyi ndo yatitori saka tiri kungonzi tiri kuda righteousness by christ kristu ari kuti ndiri kugogodza but amusida kuzarura kevi komentai
Eh, handisi pane elder vusa vanowanza kuti vakaparidza vanotaura masigns of become zvekudona kwavo vachitaura nemayezi acho mastars anzi akadona nevadona 1833 kuona nyaya dzacho ndo nguva yavakararama vari mavo saka maybe vakatomaona masters kana vakatonzwa nezvemastars kuti akadonha 10 years back because this was saka evidence yacho inenge yakarasika yakasimba mumwoyo memunhu kuti kana mastars akanzi achadonha akatodonha last of last year apo kwachata great earthquake mm. then zuva richa moon will turn like blood mm. saka masigns ayo anga aitika ngo 1755 kwakaitika greatest earthquake ever in history yailisbon earthquake saka maevents ese ari three ayo vakamaona ndobva vatosvikawo pana 1844 vakati haa zvaita but that was not it saka mwari ari kuti chii kwatiri nhasi kokomuti une hes handi gift of prophes tinayo mabooks tinawo chinodiwa ndechekuti tiverenge tisaverenga tisinga tisiti tisamanya ngativerengei nepesi yedu iyoiya great controversy kune inoyi conflict of age series patracks and prophets great controversy imwe ichi prophet and king imwe ichi desire of ages handiazivi rechifaii acts of the apostles iwaya tikatanga nawo ari five tichifamba nawo mbichana mbichana zvekona kuti asei kutibatsira patime ipa pakaoma because ipo pakachoboka choboka zvima prophet zvenhema zvaitiwo zvatumwa nani namwari ndopakasumuka ana branham aiva nelight kana achiita sei nhai achiparidza saka meseji yake yaigona kuita sei inoita sei nhai sei inobhilivhika nemhaka yekuti kana munhu achiparidza mwenje uri padenga apa handizivi unototi mwari ari kuita sei ari kufamba naye but panoda a test of a true prophet kuti dzokerai kumurayiro nechii nhai nezvibubiriro kana vasina chiedza chamangwanani handi moiziva ka vhesi iyoyo saka you have to test kuti is this true and this is the court that's taking people home tondigwadza pane quotation riri mugreat controversy rinoti as the storm approaches vanhu vazhinji not being sanctified by the truth through obedience vanojoina the opposite ranks kuri kunzi people in this movement which taking people home vane third angels message but vasina kukura sezvinorehwa pana John 17 verse 17. Sanctify them through thy thy word for thy word is the what is the truth. Saka vanhu vasina kukura muzvokwadi yaya ya Mwari ndo vari kunzi pa time of crisis they will join the what the opposite. Gogo mtuni. haasi kuzouya pafamu shamari nyika yese ichaita sei nhai ichamuona plus this gospel of the kingdom shall be preached unto all tatasvika here kwese vane mubvunzo vane macomments tinamati